Сәлам дуслар, безнең бүген Казан кайный подкастының 5-нче чыгарылышы студиядә Әлхәмдулилла.
Яруллин, Радив Кашапов һәм җырчы
барбершопның хыялы
илгиз шәйхразиев йоу сәлам сәлам кайна казан кайна казан кайна казан кайна кайна казан тимберлейк сүзе чыккач

Ләкин шулай да менә булганыннан сыгып чыгардык. Һәм бүген ә, шундый хәбәр җырчы Салаватның, аны беләсез. Салаватның.
Бу атнада 31-нче концерт сезонын ачып җибәрә. Аллага шөкер. Һәм иң кызыгы темасы Радив безнең башка подкастларга отсылка буларак Әлдермештән Әлмәндәр темасы итеп күрсәтә. Кем соң анда? Әҗәлме ул?

гадәттә аның янында ну, әйтәләр инде әйе дип нәрсә дә әйтәләр инде аңа сен ярар син нигә бу теманы кузгаттың гомумән ул бит аны рулмаска ярамый бу кешегә изге беренчедән без аны чакырырга теләгән идек ул килмәде шуңа илгизне чакырдык
рәхмәт мине салават абый белән бер рәткә куйганыгыз өчен
һәм

Бишәр җыр бар, яраткан һәм яттан белгән. Ә моны аңлап булмый дөрес әйткәндә, ну чөнки мәсәлән Салават абыйның. Ну Салават абый. Ул бит тик яратуга, ярату кебек түгел, теге миңа бик ошый бу җыр дип инде. Әйе. Просто аны беләсең. Шул өчен ничек син теге саундтрек of your life. Сиңгән инде.
Сиңгән. Ничә еллар. Синең нинди яраткан җыры бар? Салават абының яраткан җыры. Уфтанма. Уфтанма?
Чынлап? Бит әле бозга. бетте ике сүз э, салават абыйның табан инде җырлары аның бит әле бар э, ташлама әнекәй ташлама мине изге догаңнан әйе изге доганнан бар тагын юк юк миңа җыры ошайды юк э, юк ул юллары соңгы хитлары дип әйт соңгы хитлары туган көн бар мин яратам сине татарстан әлбәттә Анар теге авылым, авылым урамнары. Димәк, ул шундый э, гимн нар автор дип әйтер идем мин. Мистер Шер, шер, бар иде бит теге. Вообще, естественно, бар иде теге э, сайлаулар, вот сайлауларга якынлашка уларга. Соңгы тапкыр анда теге билет биләр иде э, стадионга типа. И анда җырлар иде теге Самоцветылар, Валерий Меладзе и менә Миниханов чыкканда ура теге булай теге чыга иде. Анда азат азат мин яратам сине гимн кебек. Вы, кстати, менә уйлаган идегез вакытны, нинди җырны бөтен җыр кеше җырлар иде? Ра- Та- Татарстанда бөтен кеше белгән җыр. Стадионда. Стадионда, минем өчен шул җырны җырлар иде. Чөнки Бәлки, әйе. Әйе, руслар Чынлап. да, татарлар да. Белә. Мин уйлыйм шулай. әйе. Атмыйсың, что ли? Чөнки гаҗәп бит, э, ни Бим радиода мәсәлән, э, Мгм. бердәнбер татарча җырлар куялар иде. Ул э, Туган як һәм Салаватны. Туган як, бик яхшы җыр. Аны да җырлап булыр иде минемчә. Бергә. Яисә мин алтын, мин Мин яратам. Син татарстан. Бергә. Хорошо.
Әйе.
Ярар. Ә, с- э, Димәк, син дә булганың бар име Салаватның концертында? юк, бер кайчан да булган юк Иә. Салават абыйның концертында. Гаҗәп. Ә? Синең Нигә?
булганың бар. Шундый иде.
Рәдиф. Е, бар. Бар иде. Бер та- беләсеңме кайчан булган? Берен 2005-тәме, 2004-тә миңа әни аны хәтерләтте, искә төшерде. Мин анда мәкалә яздым, миңа әни әйтә иде, Улым, бик каты яздым а инде мин шул вакытта бит яшь идем, мин әйтәм, бүтән бер нәрсә теге ә, конкретләп йөргән идем, ачыктан. Ул бит салават. Мин что-то мин бардым да теге, беләсеңме, теге, ну. Ә син салават турында язган идең мәкалә? Әйе, ну мин концертта турында язган идем. Мин әйтәм, ну беләсеңме, ул теге яңа ел кебек, 8 март кебек, син аны ката алмыйсың бит инде. Ул пар. Нигә? Ну белмим, вот ну 8 март миңа ошамый. Ну бар сразу, син тәнкыйтьләсәң дә, тәнкыйтьләмәсәң дә. Менә кеше мин видеодан караган идем, мин әйтәм, ул шул кадәр холыкчан, бар әйтеге кич Әмма ул кеше аңа ышана кебек. Әйе, шуңа күрә, шуңа күрә ул чынлап кебек. Теге мескенедән мескенедән түгел, мин белмим дип, кешегә ошый бу. Чынлап бит, ул кеше киенә дә, мин шундый дим инде. Һәм салда шундый кешеләр, гади кешеләр, әйме, алар теге нидер шундый югары хыяллар белән яшәмиләр дөрес әйткәндә. Әйме? Һәм димәк, алар аларга да җырчы булырга тиеш бит инде. Безнең кебек җырчылар булса булыр икән безнең безнең республика безнең булган җырчылар булса инде. Шуңа күрә шундый теге күлмәкләр, шул видеолар теге каялар, нидер бер клип дип клип дип анда менә мин анда белмим, ял ялда мәсәлән, әйме, менә мин печән чабам, белмим, менә мин. Мин авылда. Мин мин машинамда йөрим, менә бу клип. Ул шәп, шәп, менә кызык бит. Кеше тормышын күрсәтә дип инде. Безнеңчә. Безнең егет бит. Безнеңчә, иә. Анда теге э, ТНВдан нейне дә тыңладым әле тапшыруны, анда әйтәләр. Э, ни өчен салатны тыңлыйсың? Кеп кечкенә малай әйтә, душевно вообще. Анда кеп кечкенә малай. Һәм э, олысы әйтә, ул бит авыл егете.
Юк, былай алсаң, ул җырларны сөйли белә барыбер. Аның җырларында мәгънә гел бар. Анда теге мин сине яратам, син мине яратмыйсың гына түгел. Шул. Э, анда ниндидер теге безнең халыкка якын булган э, мәгънәләр әни э, белмим тормыш фәлсәфи фикерләр дә аның җырларында җырлый бит инде әни әти авыл соңгы елларда тагын да аның менә ничектер шундый теге мәсәлән шул ук җәяүле буран йөгерә йөгерә менә ничектер теге табигать күренешләре белән безнең тормышыбызны э, чагыштыру, әйе. Символлар күпме? Әйе, минемчә ул җырларны аның аның үзенең бер жанры. Табига бер предъява бар. Ә, димәк, э, ул бит инде шундый э, тотальный хедлайнер дип әйтик инде, шулай бит. Һәм ул тотальный хедлайнер буларак үз өлешен кертә алыр иде эстраданы үзгәртүгә, шулай бит. Ләкин ул үзгәрешләр яңалык символы була алмады. Ул шундый белмим. Киресенчә. Киресенчә. Киресенчә. Киресенчә шундый катып калган не эстрада символы булып кала. Катып калган дип әйтеп булмый. Юк, аның минем уйлавымча, аның андый максаты юк. Менә ул үзе бар. Булды. Аның теге калганнарга минемчә катнашы юк. Менә ул нинди бар, ул шундый бар. Булды. Мин шундый. Тик мин сиңа әйтә алам, 90нчы елларда син син кара, Салават абый, әйме, чыгарды сәхнәгә гитара соло. Анда гитара уйный проигрышларда. Хоп, китте анда, артта басып тора өч кыз, кызлар. Ул бит тоже яңалык иде үз вакытында шундый икән ул ул менә үз вакытында революция тавышы
ишетәсеңме юк менә үз вакытында кешеләр илгиз күзләрен күрсәләр актарлар ул ул ул вакытта что хания апа тотасыз мин тыңлагыз что хания апа зәйнәп фәргетдинова салават тагын кемнәр анда менә шул зөфәр билаловлар әйме алар үз вакытында фурор ясадылар. Чөнки аңа хәтле кешеләр, ну, безнең теге Илһам абыйлар, әйе, алар теге баянга, э, шундый менә ничектер теге шундый концерт, ә алар чыктылар. Хоп, әзрәк кенә сиркенү барлыкка килде безнең сәхнәдә. Сез карагыз, безнең Хәния апабызның костюмнары нинди аллы гөлле. Барыбер алар үз вакытында, үз вакытында алар керттеләр яңалык. Тик менә э, бүгенге көндә э, алар шул яңалыклары белән эш итәләр. Туктыйк моннан.
Әйе, киләсе э, яңалык дип әйтергә була инде. 11 апрель көнне э, безнең булачак Корбан гаете. Корбан гаете һәм без моны читләтеп уза алмадык, чөнки шәхсән минем өчен Корбан гаете ул иң зур бәйрәмнәрнең берсе, яңа ел кебек менә. Ә, ит ашаучы. Кеше, кеше яңа елны көтеп ала бит инде. Һәм минем өчен дә ул шундый бик мәгънәле, бик мәгънәле бәйрәм. Син кечкенәдән йөрин, әти кайчан? Кайчан суябыз? Кайчан суябыз? Иә. Ә, кечкенә вакытта ничек хатирәләр? Ә, без чыга идек авылда, ә, иртә таңнан мунчага алып керәләр иде, халык килеп җиткәнче тәгъбир әйтеп бара урам буйлап һәм бу бик берләштерүче шундый бик нык символ, Рәдиф. Ә, прям халыкка кереп китәсен анда, барасын мәчеткә. Әлбәттә, анын бәлки яртысын йоклап торганбыздыр да. Ну, шулай да без анда утыра идек, беләсеңме, теге оек башлар киеп. Шуннан соң кире кайта идек һәм безне сыйлыйлар иде тәмле ашлар белән. Һәм бу чын мәгънәсендә шундый локал, шундый бәйрәм мощный. Ну, кара, вот син кечкенә чакта, имә, хәзерге вакытта син ничек бәйрәм итәсең? Хәзер э, минемчә монда нинди каршылык э, каршылык бар, нинди драма бар. Э, хәзер э, глобальләшү керде бу нигә? Бу бәйрәмгә. Һәм э, шәһәр авыл белән көрәшә. Кеше өчен мәчетләр, кеше өчен көрәшә, чөнки без шәһәрләштек. Шәһәрдә башкача бәйрәм итәбез. Иртә белән барабыз э, шәһәр э, нигә? Мәчеткә. Әйе, мәчеткә. Мин малайны инде э, уятам, теге торгызам. Ул анда йөри мәчеттә суылып. Шуннан бәйрәм намазы укыганнан соң өйгә кайтабыз кыймак ашарга. Элек кыймак чыга иде мичтән. Ә хәзер табадан төшә. Ансы бер аерма һәм э, әлбәттә шундый беләсеңме, мин мәчеткә кергәч, э, андагы күп кешеләр белән үземне бер мәхәллә итеп хис итү менә шул кадәр дәрәҗәдә юк инде авылда кебек. Чөнки бергә уйлап кара, урам буйлап тәкбир бәйрәмдә син кайсы мәчеткә йөрисең бәйрәм вакытында? Төрлесенә йөрибез.
Әҗемгә барганым бар. Төрлесенә йөргәч ничек син алар белән берлектә үзеңне хис итәсең? Ә хәзер бит мәхәллә мәчетләре юк, кая эшлисең, кая йортка э, якынрак яисә кайсы соршы шуңа йөрисең. Минемчә проблеманың асылында э, мичсезлектән. Авылларда мичсезлек бүген.
Мичләр юкмы? Әйе. Авылдамы? Авылларда. Күз яшеңне сөрт инде. Бик, бик әз, бүген мичләрен сүтәләр.
Әйе, ә син Корбан гаетен ничек э, бәйрәм итәсең? Шулай. Җырлап или? Мин башта башта бер сен тәрбикле, анда икенчесе. Юк, Илгиз бит ул мөнәҗәтләр җырлый һәм дини чараларга еш чакыралар бит сине. Мин э, болай гына ну, көлеп әйтмим. Аның аның алдыннан булгалый андый э, чаралар. Синең өчен чос вакыты бу.
Юк, кызганычка каршы, аның хәтле инде күп түгел. Ул, ул булса, э, безнең республикада бер зур бәйрәм булырга мөмкин, берәр э, концертлар залында яисә кайда, яисә берәр прием шунда булса гына инде. Ә болай шулай ук иртән мәчеткә Не беләсез, мин Корбан мәчете белән кызык. Э, беренче ялы инде аны әйтәләр, корбан ул, ну, нидер бер сыер яки кем анда бәрән чалу түгел. Бүлдем сине. Әйме. Ә мәсәлән, нидер бер там кешегә булышу, әйме. Саваплы эш башкару. Шундый әвереләү әйбенләй бергә һәм кеше аңлый, ну, мәсәлән, корбан теге бәйрәм генә түгел, инде дини бәйрәм. Ул шундый гаилә бәйрәме кебек. Шуңа күрә, минемчә, инде бер теге син әйтәсең авылда ну син шундый яшьли истелекләр калды менә без шулай йөрдек ну бәйрәмнең мәгънәсе бит анда гына түгел шулай итеп кеше әйтә ну мәсәлән нигә яңа ел нигә яңа елны мәсәлән гомумән бәйрәм итәргә аның мәгънәсе юк чынлап әйткәндә сен анда утыз беренче декабрьдә һәм беренче беренче январь ну нәтиҗәләр әйе мәсәлән ну син нигәдер өстәмә мәгънә өстисең мәсәлән мин өчен хәзерге вакытта шәһәрдәге булган корбан бәйрәме ул менә шулай кешегә булышу сен mm -hmm. типа эстә торасың мәхәллә түгел син димәк бөтен шәһәр синең өчен бер зур мәхәллә кебек син шәһәреңә булыша аласың һәм мин андай яныңда яшәгән кешеләргә бер белмәгән мәсәлән ул да кызык э, ни яңа әйбер авылда чөнки бөтен кеше бер берсен белә беләләр кем мохтаҗ һәм башкалар Әйе. Тат Культфестның ә, не чыкты? Ә, ролигы, промо ролигы. Әйе, бөтен ә, артистлар Тагын исем. әбиләр, Тагын әбиләр. ә, тагын Җырлый. музыка тыңлыйлар. Име, шундый ләззәт табып. Ә, Карагыз ә, табып интернетта кызык Саидуллов төшерелгән. жырлый. Ха, әйе, Саидуллур җырына. Әбиләр өчен. Һәм Алар шатлана. анда бөтен чыгыш ясаучылар исемлеге чыкты. Әйе. Ә, Димәк, Тат Культфест ул шундый фестиваль кая музыка ул төп скрипка как бы. Әйе. һәм төп әйбер инде төп әйбер әйе төп күренеш һәм Ә, димәк ә, бу мөһим яңалык шулай ук минемчә ә, безнең өчен сез аеруча сез икәү анда катнашабыз катнашабыз җырлыйсыз җырлыйбыз ну ул җырлый мин сүзләр мин әле не утвердили мин бәлки алып баручы булырмын берәр сәхнәдә все куплено мын димәк үзебезнең фестивальне рекламалыйбыз Чыгыш ясаучылар арасында шәхсән мине мәсәлән бик шатландырды башкарма. Һәм без Рәдиф белән хәтта бик аптыраган идек, чөнки оештыручылар э, җыелганда без сөйләшкән идек шул музыкантлар турында һәм без әйтәбез, ну менә башкарма килә. Вау, супер! Анда безнең вообще шаккаттык инде. Һәм берәү әйтә анда, исемен әйтмибез, ул оялачак моны тыңлап. Ул әйтә, башкарма, олар, кем алар вообще башкарма, алар разве типа аудитория алып киләчәк безгә? Менә Айгел былтыр чыгыш ясаган. Ул әйе яңа аудитория алып килде безгә, имештер. Вот хипстерлар килде Казаннан. Ә менә башкарма и ул ничектер башка сыймый. Исем шаккатырды, мин чыгардым яңалыкны инде. Менә кеше әйтә инде, Нурминский була, Айгел була, анда кем? башкалар башкалар инде мен айтам вот башкарма килә бит мин че то сөйләдем бер пост янында минем бар дустым дустым бер даша евсеева ул дорның пиар директоры дорн тесла бой директор ул шундый бик теге ул айтады о я же их обожаю мен айтам нәрсе ничек ул вообще ике дөнья шундай бәрәнеште дорн һәм башкарма башкарма фит минемчә бик якын сыйфат да кеше аңлый Мин бүген иртә белән Денис абый белән ярты сәгатьлек интервью ясаган идем. Без, ну, мен әйтәм, кешегә аңлатырга кирәк бит дөресен икәнде. Аңлат кем ул Денис?
Денис абый, ул Денис ин, Бәдретдин. Денис ин олы безнең рокерыбыз. Ул беренче ан төркеме 67 ме 68 елда уйный башлады рок. Финляндия яшәгәндә ул, Финляндия татары. Фин татар. Әйе, ул әйткән иде, миңа әти биргән инде ике пластинка 65-64 елда. Ана... Ә беренчесе All My Loving Beatles һәм Twist and Shout. Бик яраттым мин җырларны дип. Ә мин әсә бүген белдем, без бөтен әйтәбез башкарма, ул бик 70-нче елларда булган төркем. Ул әйтә юк, ул вакытта булган икән теге The Sound of Genghis Khan. Чингис хан тавышлары. Ә, синнән сорамакчы идем, нинди группа ул? Ул да катсы бар, аның бар өч пластинкасы, без бераз теге эшкә китәбез инде. Барын өч пластинкасы бу төркемнең. Ә мин гел уйлаган идем, башкарма 3 пластинкасы бар икән. Әгәр ул Sound of Chinggis Khan, ул менә беренчесе. Беренче ике пластинка кайган шунда инструменталь музыка уйныйлар инде һәм җырлар теге. Әй, әле бик җыракта идек без. Менә ул Sound of Chinggis Khan һәм алар да киләләр. Ә бу төркем гомумән анда 70-нче еллар башында бар. Составлары төрлеме? Анда бик төрле, хәтта анда мин минемчә ул Sound of Chinggis Khan-да теге Яш Наил Бадриддинме кем анда? Әйе, Наил. Наил Денисның малай. Малай түгел, юк, юк. Анда бар энесен малай уйный инде шундый бик теге төрле төрле яшьтәге состав анда бик теге алар әзерләнәләр бик дулкынланып мин нәрсә әйтәсем килә мин аны сорадым шундый сорау бирдем Денис абай мин сиңа теге ничек нинди хисләр синдә булды мәсәлән җитмешенче сиксәненче елларда син рок уйныйсың һәм син шундый бердән бер кеше менә бөтен дөньяга әйме ул әйтә мин миңа бик моңсу ну шулай миңа моңсу иде мин уйлайдым ну нәрсә инде төшенкелек иде а мин әйтә идем бер кешегә Менә килеп чыгыр нидер бер җырчы яңа, бәлки ул хатын-кыз булачактыр дип уйлаган идем һәм ышанасыңмы юкмы дип бер биш елдан соң миңа бер дустым әйтә син беләсеңме шундый җырчыны менә мин австралиядә хәзер бер хатын белән хатын белән таныштым зөлфия камал исемле унан хәтта просто тавышын гына ишетеп аңлады вот килде ниһаять дим инде ну шундай берләр башкарма төркемен дөрескәндә ну аны без ничектер яхшылап пиар ясарга кирәк чөнки шуңа ышаналарга тиеш менә ул дөресен чында пионерлар Э, бер нәрсә алмаган да әле бернинди лейбллар интервьюларга йөртергә кирәк, кирәк кешеләр белән очраштырып лекция ачык лекцияләр оештырырга чөнки реально мин аптырадым даже оештыручылар арасында башкарманың кадерен белмәүче кешеләр бар мин вообще шакаттым менә бу бер бер биш ел элек аларның бер волна булды аларны бик күп кеше тыңлый иде хәтерләсәң хәтта радиодан куялар иде аның бер ике җырларын теге э, зәңгәр томан нәрсә э, зәңгәр томаннан сәе теге ни Әйтәләр бит әле сирәк була шундый икенче часть лучше первого. Менә ул Зәңгәр таман Венера Ганиевадан яхшырак килеп чыкты башкармаларда. Ну алар генә минутка.
Бер генә минутка. Менә менә хәзер соңгы елларда мин алар турында ишеткән юк үзем дә. Ну алар хәр юнион салар махсус безнең өчен. Реюнион җыелдылар яңадан, алар барысы да өлкән кешеләр. Минем без теге елны барганда менә Финляндиягә төшердек, шул Финляндия татар җәмгыяте инде.

Онытып булмый. Карале, ничек лайнап, э, ничек Нурминский белән башкарма э, тәңгәл килә. бу Кара, чакта. вот гомумән бу шундый бик яхшы әйбер, чөнки без күрәбез элек әйткән, ну татар му, татар альтернативасы кем өчен ул? Әйе, Әйме, кемгә кирәк? беркем дә тыңламый аны, биш кеше тыңлыйсызны дип инде, әйме. Һәм ул шулкадәр төрле, бар мәсәлән, бик теге Ускинишида кеше тыңлый торган музыка, бар шундый бик Зур ни шул әйе. А минемчә бу бик шәп әйбер, чөнки без күрәсәк, карагыз, без ни хәдәр төрле хәзер булдык, әйме? Без инде берничә сәхнәгә сыймыйбыз. Әйме, без күпме кешене хәтта чакыра алабыз, алар безнең форматка керә, әйме? Хәтта кеше әйтә, а нәрсә ул син альтернатив музыка, ул эстрадамы ни хәзер? Мин әйтәм, чөнки эстрадасы үзгәрде. Хәзер әйме, эстрада без белмим кем тәэсир итте анага, гомумән әйткәндә. Әмма үзгәрә башлады хәзер, әмма ул теге элекке вакыттагы син шакаттырган артистлар була алмый инде хәзер. Алар да Грей тәэсир итте. Элвин Грей да башкалары да минемчә, ну, чөнки зур тәэсир. Әйе, шушы кеше э, ремикслар ясый башлады, күбрәк шундый теге э, модерн аранжировка ясый башлады, теге улы яхшы нәрсә киергә гомумән, теге кайдыр анда теге төрле төсләге күлмәкләр киеп чыгып булмый инде хәр кеше. Зәвыксыз киеп. Әйе, зәвыксыз кешегә калдырып, көлкегә калдырып булмый. Һәм минемчә, әгәр дә Менә миңа нинди бер әйбер булыр иде, әгәр дә менә бу шул эстрада йолдызлары яисә бу масс-культ әйбер кешеләре инде безгә тартылса иде һәм үзгәрә барса иде. Әйеме? Чөнки мин аңлыйм инде мондый гына тик альтернатив бик каты җыр белән генә бөтен кешене җәлеп итеп булмый дисәң икән, әйеме? Әй, төрле кеше җыр. Без бик күп булгач, әйеме, безгә үзебезнең теге яшәү рәвешебез дә яхшырак булыр иде. Әйе, кеше аңлар иде, бу гадәти әйбер. Һәм минемчә менә без үтә әйтмәдек инде берничә Э, берничә атна инде менә безнең җырларыбыз татар радиосында яңгырый әйеме шул кадәр сәер үзеңне ишетергә әйе мин ишеткәнем шаккаттым тугыздан соң ул радиода бит ну радио бит син минем малай шаккатты әле радиода яңгырау юк киресенчә ну Илгиз, син Юк, э, барыбер бу лайнапта, э, гомумән, син менә артист буларак, минемчә, син этот, э, инде шул кадәр теге э, конвейер кебек бара ул синең шулай бит. Син аңышмыйсыңдыр да, кайсы чарада не э, чыгыш ясыйсың. Ул була бит артистларда, Сәлам, гадәти Алмаш. хәл бит. Гадәти хәл бит ул. А, син монда нәрсәдер бармы, шундый күңелеңә теге, ох, менә моны тыңлар идемме дип анда. Э, Мин э, бик ихтирам итәм Саид Олурны. аның ул сине юк музыкасын нишләп ул бит ихтирам итә син нәрсә без аны ул бит миминлекнең синонимы
юк тагын кемнәр башкарма ә калганнарын мин дөресен генә әйткәндә әле тыңламадым белмим белмим кемнәр анда айгел килә айгел килә анда күбесе барач килә металл күп шундый теге менә сольный җырчылар бар анда бер сәхнә була шуңа күрә без Әйтәбез Әле инде. ялгышмасам. Лейна була? Лейна булган хәтта инде, Лейна. Гөлназ Батталова булган да, Мгм. бөтен безнең рэперлар була инде, Усал, Керу, башкалар, башкалар. Шундый бик бер аерым интернет, без аны интернет йолдызлары сәхнәсе дип атыйбыз инде. Менә шул Ә, Садничекта. Кем интернет аша?
Бер елда Травма шул ясый. кадәр шундый жул артистлар шаукымы барлыкка килде. Да. Әйдә.
Ә, Димәк, э, без менә әйттек Корбан гаете, Корбан гаете шулай ук туры килә. ә, бер фестивальгә зур гына великий болгар дип атала болгар 11 августта минем әниемнең туган көне әнием туган көне белән
моны кисәбез мин кисәм моны так что юк мин кабатлыйм биш тапкыр реверберация салам анда ну әйдә синең берәр туганыңны йокман да туган көне юк юк яш великий болгар 10 11 августта Юк икән, русча язылмаган икән. 10-11 август урта гасыр сугышларының реконструкциясе була. Реконструкцияләргә бай икән безнең шәһәр, э, безнең Татарстан. Э, билет бәясе 200 дән 400 сумга кадәр әле. Кыйбат түгел. Бу кайда бу булачак? Бу э, Булгарда.
Мин кердем, беренчедән, менә анда рыцарьлар инде, күз алдына китер урта гасырның, шулар булып киенәләр, сугышалар, балаларга. Менә бар Булгарда теге мәчет нигезе. мөһим сүз бар сайтларына кердем пычакта татарча язылмаган болгарда безнең изге җиребездә кылыч күтәреп сугышучылар татарча язырга иренгәннәр ә, һәм бу ниндидер конкрет сугышка ә, багышланмаган менә ә, милли музей ишек алдында ул бөтен дөнья сугышына багышланган иде икесенә дә ә монда конкрет сугышка багышланган просто бои име ә, быдлы Юк, инде мин кара булган идем бер тапкыр анда. Аны гомумән менә сол Сияжста реконструкторлар бар бит анда берничә кеше анда. Әйе. Алар шуны оештыралар инде, чөнки бездә дисәң кенә реконструктор теге дулкыны бик көчле, күп кеше инде шул теге костюмнар яши, кылычлар анда. Әйе, тегә инде, ну тегә нәрсәдән? Тимердән тегәдер инде. Ә һәм алар ничек тә менә бик шундый энтузиастлар, балалар белән эшлиләр. Һәм мин анда бардым инде, бик кызык көннәр иде анда, шундый теге ярмарка, менә теге бар бит анда теге ту- мәчет безнең, мәчет нигезе. Нее. Кая Җәмит җыен- җы- мәчет. җы- җыенда намаз укыйлар инде. Менә шул янда шундый бер кырда анда ясыйлар шундый площадка, майданчык инде. Ә, күргәнем Һәм сорашалар, бармы? кызлар, май- анда кызлар, малайлар. Ә мин без сорадык инде, ә менә буламы нидер, менә Алтын Урда буенча. Ә мин Аңлавымча, алар бераз тартылалар анда. Алтын Урда Кызыксыналар. вакытындагы булган костюмны чыгаралар, инде әйтәм, вот воин сражается в костюме дип инде. Әмма син генә юк анда теге нидер бер махсус сугышны реконструкцияләү. Бу күбрәк теге с- үзенең теге көчен күрсәтү инде. Әмма нәрсә аңла- аңларга кирәк, Урман Великий Болгар ул бернди буларга теге ну, Бәйле. бәйле Ә түгел. минемчә- Анда бөтен кеше килә. Украинадан, теге башка регионнардан, ну, Сәр белсеннәр ул Алтын Урда турында да, гонсен безнең тарих турында. Син әле генә Украина турында регион дип әйт. Юк, башка регионнар дип әйттем. Син талмыйсың.
Юк, ә минемчә, минемчә берәр э, берәр э, конкрет сугышка э, багышланса, багышланса минемчә кызыграк булыр иде. Кем? Мәсәлән. Кем ул вакытта, мәсәлән, хан булган, яисә гаскәрнең башлыгы булган, аның исеме ничек? Ул вакытта без э, теге алмышканча э, шәхесләр аша бу бу заманның, бу елларның ниндидер бер ни өчен бу сугыш булган, ул ул яктан минемчә кызыграк булыр иде менә минем өчен. Э, былай чыктылар да мужиклар берләштеләр. Кылычлары белән силтәделәр дә кайтып киттеләр, ансы миңа нидер кызык түгел. Мужикларның кылыч сылтавы, сылтавы сиңа ошамый. Юк, мужиклар сине тыңлый хәзер. Так, кем әйтә аны? Юк, адресы кирәк. Илгиз Шәйхразиев. Кылычны чыгарасың икән, аның сәбәбе булырга тиеш.
Бу тирән фикер. Егет булсам пәкиер. Тагын нинди? Чаллы шәһәрендә тагын нәрсә анда? Респект, проспект. Сөрән дустым, син кайсы комплекстан? Пәкең бармы? Кылыч.

Sıradan. Гафу итегез, әфәндем. Шулай булачак. Бик- Бик кызык булыр, değil mi? Әйе. Сәләм. Бик кызык инде.
Наколкалар фест.
Наколка. Кием урнына. Футболкасын Аңлатыгыз жырта. миңа, ничек сез э, Бөек Булгардан май килдегез? Тәгәрәдек.
Карагыз әле, минем бер сорау, ә, менә бу реконструкцияләрдән сөй- сөйләшкәндә Рәдиф шундый хис кала. Э, как будто бы татар реконструкторлары юк син әйтәсең тартылалар әгәр дә безнең шундый хәрби э, тарих булган икән э, волжская булгария мин бит анда музейга керәм күрәбез анда киемнәр дә бар кораллар да бар димәк реконструкция өчен нигез бар кая китте менә татар реконструкторлары ни өчен бармы татар теле реконструкторлар минемчә юк

чыгарганнар. Менә кеше әйтә бит, ничә без биибез. Без бит горур итеп биимибез хәзер. Без менә без хәзер генә, хәзер генә печән чапдык, хәзер генә сыерны куйдык абзарга һәм биибез без. Мин каршы менә мондый биюне таптаудан безне. Ошый миңа ул бию. Беркем дә комплексовать итми. Яхудлар бию үзләренең тоже менә болай түгәрәк буенча тарам, парам. Безнең дә бию әйбәт. Нәрсәсе шаман тагын сугышчы булып биергә. Юк, ә менә сез миңа җавап Әстерхан бирегез. татарларына барыгыз да карагыз әнә анда сугышчан бию. Вот, Горур.
горур.
Якын икән шунда. А ник Шунда кирәк карагыз. сугышырга?
Вот ник кирәк ул безгә? Сугышырга Сугышчан. кирәкми, дәрт Юк. кирәк, дәрт. Реконструкция кызык бит менә ул сообщество толкинистлар кебек. Менә мин э, Мәсәлән, Толкинны булса иде, иштәп кыр укыдым да эльф Нурихан булып чыгып киттем. фаттахчылар булса иде, беләсеңме? Нурихан фаттахчылар, мәсәлән. Әйе. Гафу итегез, анда бишенче томда башкача әйткән иде. Сызгыра торган уклар. Юк, бар бит тарихи романнар да бар, ничектер нигезе дә бар аның. Минемчә, аның турында сериал төшерсәләр, Ә, булыр иде. Менә сериал төшерсәләр. Чөнки анда, аны чөнки анда бар, чөнки анда бар история бар. Дөнья бар. Анда бар, анда бар сюжет. Драма бар. Драма бар. Ни өчен алай эшләгән? Бәлки ул кемгәдер гашыйк булгандыр, бәлки кемдер аңа Син дурак дигәндер, шуңа күрә ул э, сугыш белән килгәндер. Менә конфликт юк. Килделәр, мужиклар сугыштылар, миңа ул кызык түгел. Еще миңа наказ, э, бездән наказ Татар реконструкцияләре. Татар реконструкциясе өчен сериал төшерергә кирәк. Кайчан сериал булачак анда? Юк, бәлки шуннан да китәр ул. Ну вот киләчәк, әйе.
Шул кадәр безнең күп шундый китаплар бар. Әйме? Китаплар да бар.
Берсе турында да бернинди сериал ясамаганнар нигә? Тарихи вакыйгалар бар. Ача вакыйга бик акча күп кирәкмидер инде анда рискендә. Мин юк, эш э, нидә? Мин мәсәлән Толкинны өч тапкыр укыган идем. Э, шуннан соң әйтәм менә Авестройда җыела иде алар Толкинислар. Әз аз гына калган иде хоббит булып киенеп чыгып китә иде менә. Шул кадәр ниткән иде ул тәэсир иткән иде. Нурихан Фаттах шулай ук тәэсир итә. Ну ул авыр әсәр. Э, в основном подростклар бит инде кызыксынып китә шундый субкультураларга кереп китә. Бездә ничектер яшь смырлар өчен не то что анда гади китапта юк бит инде. Ну, в общем, бездән шундый теләк име. Э, татар реконструкцияләр. Әфсен төпсен, татар реконструкторы барлыкка килсен. Так, тагы нәрсә безнең? Э, безнең 17-18 август печән базары фестивале булачак, Радив. Сөйсен киләме аның турында? Нәрсәдер? Печән базары турында. Нигә Кабан Тизрәк- күле тиз- буена тиз- тизрәк- күчердегез?
Тизрәк узсын иде инде.
Нигә Кабан күле буена? Гомумән, мин әйтер идем Печән базары Юк, турында. әйтергә, бәлки Тәбрис син белмисеңдер. Әмма ул кабан буе янында. Узачак. Күптән уза иде. Ну, Печән базары миңа нәрсәсе белән ошый, анда Казанның бөтен берләшмәләре Мгм. бергә нәрсәдер эшли. Әйе. То есть аның хәтле берләшмә бергә җыелып эшләү э, фестивале башка юк. Юк.
Ә, мин татарча яшәм, ул тел активистлары инде күбрәк ә, аны Мин оештыра. уйлагайны менә мәсәлән менталь сөяшемне үзгәртер өчен ничек тә яңадан төптән э, кирегә дә яндереп чыгарырга кирәк. Әйме? А монда печән базарның шул формасы аны бик уңайлы. Аңа кертәсен дә кертәсен башка әйберләр. Бөтенесе сыя анда. Барысы барысы сыя.
Ну, күп урын бар. Әйме? Шуңа быел ике көн, Әй, әйме? Ике көн шуңадыр инде әйме. Ә, Әйе, без бу юлы уйлыйбыз инде Кабан буе янында үткәрергә аны, чөнки менә шул Яңарды бит инде Яр буе. Без дә шунда булырга тиеш, минемчә, бөтен бит күп чаралар шунда уза. Һәм бәттән дә мәсәлән, без инде күп практика булган безнең инде кино да күрсәтәбез, бию дә, мәсәлән, бию дә без фламенко була татарча.
Без өйдә без уйладык.
Мин просто уйлыйм, күптән уйлыйм инде, мәсәлән, шулай бер турында. Нигә без кайвакытта әйтәбез? Ну, тема булса, ул мәсәлән татар бу, татар турында булгач, татар тарихы яисә менә. Шуңа күрә без мәсәлән татар Шо, фламенко мастер-класс. Нигә булмасын, әйме? Татарча импровизация. Татар телендә булса, ул бит үстерә, шомарта бит. Ниндер бер дискуссияләр.
Нәрсә, хәзерге вакытта без безгә килделәр экологлар, әйтәләр, сезнең печән базарыннан соң шул кадәр күп чүп кала.
Гомумән, э, бу да айбыз шул да бәхәсләшү өчен э, чүп темасы.
Нигә чүп? Юк, юк, бәхәсләшү темасы түгел, ул минем яраткан тема. Э, чүп темасы. Димәк, Казанда узган бер генә дә фестиваль чүпне аерып җыймый. Димәк, кәгазь кала икән, кәгазьне җыеп тапшырырга була. Аны җыючысы бар. Ә, пластикны җыеп ә, алып китеп була һәм махсус анда Гүзәлия сөйләшкән анда алып киләләр контейнерлар тутыралар. Берсенә картон, кәгазь, берсенә пластик. Аның турында гел сөйләп торачаклар кешеләр махсус волонтерлар һәм ә, аерым лекция чүпкә багышланган. Димәк, ничек аны җыерга, ничек планетаны сакларга, менимчә бу бик миңа ошый чөнки монда шундый глобал тема һәм ниндидер шундый татар темасы аша хәзер фестиваль бер фестиваль шул турыда сөйли башлады чөнки шанлы инде менә 500 мең кеше җыела анда шул кара теге стаканнар хала именно то есть менә мин карадым теге мин барган шимбә көне вудсток фестивале турында киноны анда башта бик рәхәт барысы да и калды инде анда шундый кыр Уборок, чүптә, анда теге спальниклар, палаткалар. Соң безнең сабантилар, мәсәлән, үтә нишләп шулай ук, минем, минемчә, шундый ук чүп каладыр. Нишләп ул... Без булган кеше түгел, син менә булган кеше буларак әйтә, ничек анда вообще? Менә, ә, менә нишләп, ә, шул ук сабантуйларда бер төрле матур итеп аны, ә, кертмәскә шушы мәҗлескә. Әйе, әйе, бик сәер.
Ул һәр кеше үзенең чинайгы белән килсә иде, мәсәлән. А, бездә шундый әйбер була, кара, мәсәлән, әгәр дә үз э, нең белән килсән, термосың белән килсән, чәй, кофе сиңа э, түләпсез.
Юк, э, арзанрак.
Ташлама белән. Ташлама, зур ташлама белән.
Мәсәлән, шундый әйбер. Әйе. Шундый әйбер бездә булачак бит. Булачак. В общем, килегез печән базарына. Әйе. Һәм безнең шуның белән темалар тәмам ә, безнең хәзер менә сөйләп утырганда әлеге моментта ә, мексикада мехико шәһәрендә ә, әлифчеләр дип әйтәбез инде әлиф спектакле күрсәтәләр ә, анда безнең дусларыбыз бар илюса хужина ә, нурбәк эльмира калимуллина эльмира калимуллина да, жырлыйган эльмир низамов эльмир низамов эльмира һәм эльмир калимуллина э, э, ялгышмасам э, авырып калган мәскәүдә әйе

Һәм шуны әйтергә кирәк, алар шунда туктамыйлар, 19 август көнне алар Дәрдемәндне күрсәтәләр. Әйме, һәм бәлки шул турыда сөйләшергә кирәк булыр, чөнки Дәрдемәнд икенче атна.
Әйе. Ничек тора, кемне чакырган? Нурбәкне чакырырга буладыр. Нурбәк вакытың булса кил. Туфан.
Туфан э, микрофон тотып тор. Эльмир музыка уйнасын.
Ярый, шуның белән безнең тәмам. Э, ахырга таба бер ни уйнабызмы син?